Ntunde chitari inke natarire gose iga ngorigia abokato. Ngorigia abokato inche korire esuguma, ntunde chitari inke. Kingorigia abokato echio nanyora abokato ekero nigo hamisini gose iga. Abokato gose ekero nigo hamisini, seventy, eighty ase ande rinde baigete emia. Tiga na risabu chitown ya bosongo, risabu naro onye omonto obwate eyemo eyemo agotwere, chitown iga ya bosongo emia, ng'a avocado chitakeri isiko mono kobua na enkaga, ekora nka nchiyo bono, tikonyora avocado. Isiko isitake ere mono. Abagusii baito, inki motagosoera farming bono ya chifukado? Inki totagosoera avocado torusie chichae? Ekaba morosie amang'ana anga ase ne chichae. Inki motagosoera avocado? Tokore farming ya chiavocado gusii igaa, ki chikwama, tosimeke chifukado chire nonya hass, abanto banyore chifukado echio chiakinire in one and half years, korwa iga abwo twachaka gochioni. Ebiongo nsonyore ebing'aini bitogane ase chimarket chiago chia isiko, abanto bagocha batore chisako, toganie chibwate chio chia isiko, inki inki giatotanga mpaka osibe aminto. Tosimeke chibwato, lakini ninki chibwato chigosirera gose igaa, egento ekemo na eke, chikogenda isiko chinyinge chiachi gotumeka okooniwa chiagenda isiko mono. Nairobi intwe tochi supply chibwato, abaika oyomba are korwa ime aa chibwato bagotwa chiguni chiguni chiguni, baira Nairobi chiachi kooniwa ororo gose chiachi gotomwa chiagenda ng'umba. Chibwato chiarure ase chiachire isiko chinyinge mono, bono gosiatwe ntobwati avocado twatigire igo. Egento gia kabere, na realise ng'a abagusi twatoremete chivocado sana, buna inche bono emete yane kare yonsi pi yagotire, timbwati moto ovocado bono iga ndachie gotwa yaani nsinyire. Oyotenenete omuya oyomo my best, embura ekamanya gocha gotwa eseri orenge obweka, ogakera ase. Bono iga bono nachia konyebutora actually ndoe chinko, korokia ng'a yaikeire totabwati chifukari gusii. Inche ne example ekemo, sikuizi omonto abwate akamote akamo, ebere, gose teiyo. Nare gosaba abagusii bono, ntobase kweba ng'a abagusii na avocado, n- n- negento ekemo. Eh! Chinsemo nchire oo buna, bono iga ogende western naigwete ng'a abanto mbare koria avocado, avocado eria egosimekwa mochie, ng'a gose nki. Gose yane oo tobwate freedom ya ogokora ebinto biaito kuringana buna culture yaito ere. Toimoke tosimeke chiavocado, tochitware, ki mokwarire emete, tiga omote oyio oseboke, mokwara mwarorerani pi. Antonia agateba, Moaramu iko yari na moto igoro, motwere aye pi ekabe ka chibuku atange iga agocha achinyore ng'a echi ogenda nachio. Lakini amang'ana ogotiga abanto barora pi ebirere ebi taiyo kera egento mosari more gusii yaito. Ntobwati avocado. Mwamanyete ng'a avocado neke seventy. fifty, ninety, emia, abwate eyemo boria ngoturana kane iga natakuna chibieka, nakora, ng'a ekogenda emia gusii iga aseito. Mwamanyete ebiagera lakini bori. Chiamanya kogurwa korwa gusii cheap chiana nairobi chiago ni cheaper kobua gusii aa, nomaete amang'ana aya gose inche bweka nimaete amang'ana aya bono. Abagusii baminto, torende sana.

Baba agantomera nere na oyio, twanchire ninywete busa kidomo. Baria batabwati onye gokora igoro yaino, inche inche baba, sokoro yane namorochire noyomo, nakinete baba ominto akorokire mosiara. Baba nere okang'eire ebusa nakora ki? Nanywa. Lakini nase ngatoreka ngatiga pi, nakanyora riria tore abake totamanyete amang'ana aya. Lakini nigo twarenge busa twanywa. Agototoma nonya egare inche na ekenyoro rimo nkinderete, genda moino aria boyie ebusa, naminyoka, naoyia ebusa korwa moino aria, twacha tokora ki? Twanywa. Gagosiba togotana twasukia ememera.

Etogote bwango, eyi bwango abanto banywe mambia. Abanto mbatagete koba patient busa ekeino keke nako kebekwe, kebe chingare chikarangwa ememerebe, esiegwe na orogena, bibekwe bichie koba, hapana binto ebimbia siku hizi. Bakobeka chichemicals, babeka chichemicals ebusa yayia bwango, egere mambia ekimo ogocha mwang'usa, naende yabekwa, o- amarwa are omochie kera ensa atari koera. Aro naika four hundred mbuya, abanto basinywe kogora, lakini ekemanyererio nkeria pi ng'aki, abagusii baria mokorosia ebusa kerabetire rirosie ebusa, nkore ng'a mpaka morosie, tiga pi, korosia ebusa mobegete chichemicals, rosia ebusa abanto bakonywa, tiga gotwara etama embe ogoita abande bosa, ng'a formalin gose formalin, yamokumoka yatenena kabisa, ekonyegera ebusa abanto. Abanto banyuka ng'a eyio etekani ebekire chichemicals, nonya na echang'aa eye twagatwarire ing'wete abanto bakonywa engiya, echang'aa ero nanye gokuna pi, lakini echang'aa eye yarengeo ng'a abanto bagatwarire engiya ere distilled water, ng'a mbugi ranga okoranyore omochie oyomo oyomo, lakini around igaa, there is no pure chang'aa ekorogoswa buna bogetutu seito, teiyo. Abanto bagotwara ebinto ebibe babaaneri mwanywa. tiga pi, tiga pi konywa amarwa ayio. Ase egento ekio oche gotokora pi na amarwa, more especially abasacha atokorire, mbuya mono sana abagusii ase more, iga ase engaki chiaino nkofollow chividio ngokora igaa. Nachakire egento ekero gokwana mokwa Times Productions, ase nkobwate amatanga na cover live ase ecamera, baria bare isiko barora, gose naende riria amatanga aire nabaa chividio, namanya koimoka nabaa na echibicha. Alafu naende. onye kobwate enyangi gose moyegonde bwensi bado nabo tokobwata chibicha twagenda live kera egento erio chingaki chiaino ng'a ribaga eri nainche baminto gaki ng'a ng'inyorere ekero ngokora chividio igaa gochia ang'e onyore aria kende gose bono mbuya mono sana Nyasae abasesenie tiga togenderera gosapotana each other enamba yane nere ako gaki nosapote echannel that's the same number mbuya mono sana twomera next time. Welcome to Humphrey's Hill House. Humphrey's is a boutique hotel.